Virun net all ze laanger Zäit huet eng Papageiefamill am Grond direkt bei der Stad gewunnt. Si woren zu fënnef doheem, d'Mamm an de Papp mat hiren dräi Kanner, den Ipp, den Dipp an den Dapp. Si waren eng ganz normal Famill, oder bal ganz normal, well den Ipp, hie war fir e Papagei e bësselche blatzeg geroden, hie war nämlech ganz wäiss. Am Ufank, wou hien nach ganz kleng war, war dat och kee grousse Problem. Hien huet all Topegkeet matgemaach, war ëmmer derbäi fir ze spillen a rolzen ze goen. Mee mat de Jore gouf hien ëmmer méi traureg. Wann d'Kanner hie siche komm sinn, sot hie just nach.
Och loosst mech wann ech lift, ech wëll net mat iech spillen, ech si vill ze vill traureg, ech wëll net. Dann huet hie sech einfach op de Rand vun der Spillplaz gesat an huet de Kanner mat ganz aarmséliger Minn nogekuckt. Si hu sech richteg druginn, fir hien zum Laachen ze bréngen, awer nee, den Ip ass ganz einfach nëmme sëtze bliwwen. Just ee konnt den Ip heiansdo e bëssche frou maachen, dat war de Wëllem de Zweete vum Knuedler. All Mueren, ier den Ip an d'Schoul op de Lampertsbierg geflunn ass, huet en nach en Ofstiecher iwwer de Knuedler gemeet. An och deen Dag, dee säi Liewe verännert huet, ass hien hei eriwwer geflunn a wollt e bëssche mam Wëllem dem Zweeten tozen. Awer dee wor guer net do.
Wou ass de Wëllem dann? Huet hien e Mann gefrot, dee mat engem Pinsel am gaange war, dem Wëllem säi Päerd unzesträichen.
Ma Jong, et ass dach Mëttwoch!
Sot dëse ganz erstaunt, ouni sech vu sengem Gemools oflenken ze loossen. Well den Yb awer nach ëmmer ganz bosseg dragekuckt huet, huet de Mann weider erkläert.
Mëttwochs mueres, éier de Maart ugeet, komme mir dem Wëllem dem Zweeten dach hëllefen, fir op d'Toilette ze goen. An do ass de Su gefall. Stëmmt.
Ach, dat hat ech ganz vergiess. Ah, dohanne jabelt de Wëllem den Zweete jo. Ech gesinn hien. An du, wat méchs de do mat sengem Päerd? Ech profitéiere vun der Geleegenheet, fir ëmmer nees e bëssen u sengem Sockel an dem Päerd ze pinselen. Elo stinn si schonn zënter 1884 hei. An deene jett Joere geet ëmmer e bësse Lack of, du verstees. Jo, jo, ma da loossen ech dech nach weiderschaffen, ech muss an d'Schoul. Äddi!
Schonns huet e sech op de Wee oder besser gesot op de Fluch a Richtung Lampertsbierg gemaach an dunn op ee Mol einfach esou jäizt hien aus dem Himmel. Heureka!
Dat ass et! Ech hunn et! Esou haart huet hie gejaut, datt d'Leit an der Groussgaass all d'Käpp an d'Luucht gestreckt hunn, fir ze gesinn, ween do esou bierelt. Vu lauter Freed flitt elo och nach e Looping. Wat ass geschitt? Dem Yp ass eng super Idee komm. Hie vergësst dee ganze Rescht. Hie flitt nach e puer Konschtstécker an der Loft an düst an deen nächste Bastelbuttek. Ganz ausser Otem kënnt hien do un. M-m-m-moien!
Tuddelt hien andeems hien no Loft schnaapt. A schonns ass en am hënneschten Eck vum Buttek verschwonnen. No e puer Minutte kënnt hien nees eraus. Am Grapp huet en lauter Tübe Faarf, vu rout bis blo, an ënnert de Flilleken huet e sech op all Säit dräi Pinsele geklemmt, décker an dënner. D'Verkeeferin ass paff. Mécht sech awer weider keng Gedanken an tippt alles an d'Kees an. Wat si méi tippt, wat hien nach méi blatzeg gëtt. Entschëllegt, Madamm, mee ech mengen, ech muss e puer Faarwen hei loossen, well ech hu just. Seet hie verleeën a kroomt a senger Täsch erëm. Siwen Euro an zwielef Cent. Hm, mäi gudde Jong, dofir kriss du awer bei wäitem net alles. Weess du, datt ee Faarwe mësche kann? Freet déi frei Verkeeferin.
Mëschen? Wat heescht dat?
Do wullt d'Fra ënnert hirem Comptoir an hëlt e puer Tübe Faarf an en déckt Stéck Kartong eraus. Si mécht dräi déck Kéip op de Kartong. E bloen, e gielen an e roude Koup a seet. Da pass emol op, Borscht! Mat engem klenge Bengel reift si iwwer d'Faarwen. Den Yp kann nëmme staunen.
Do entsti jo lauter nei Faarwen! Seet hien a mécht e grousse Schratt zréck. Iergendwéi ass him déi Fra lo guer net méi geheier.
Sidd Dir eng Hex? Tuddelt hien, scho komplett bereet séier fortzelafen. Hahahaha, nee, nee, ech si keng Hex, du brauchs keng Angscht ze hunn. berouegt si hien a laacht. Et ass u sech ganz einfach. Mat dësen dräi Faarwe kanns du all déi aner Téin zesumme mëschen. Fir deng puer Euro kriss du e puer Pinselen an dräi grouss Tübe Faarf. An ech, ech schenken dir hei e Faarwekrees. Hei kanns du gesinn, wéi s du wat mësche muss. An dann hues du nach e puer Su iwwereg fir eng Tüb wäiss a schwaarz matzehuelen. Mat deene kanns du alles méi hell oder méi donkel maachen. Ass dat an der Rei? Glécklech, datt hien net virun enger Hex steet an datt hie mësche ka seet hien einfach nëmmen. Jo, Bezilt a flitt aus dem Geschäft direkt heem a seng Kummer. Do ukomm probéiert hie direkt seng Liblingsfaarwen ze mëschen. Et geléngen him déi allerschéinste Mëschungen an du hëlt hien en décke Pinsel a sträicht sech selwer un. E gëtt sech vill Méi fir wierklech alles ganz schéin ze fierwen. Seng Flilleke sträicht hie rout un. An d'Spëtze mécht de blo. Beim Schwanz mécht hien alles genau ëmgedréint. Säi Kapp gëtt gréng, ausser déi dräi Plommen, déi him ëmmer zu Bier stinn. Déi dräi muss jidderee gesinn, déi ginn orange an de Bauch blo. Just mam Réck, do huet hien e bësse méi Schwieregkeeten. E kritt seng Filleken net genuch gediebelt oder si sinn ze kleng. Mee hannen kritt en egal wéi en sech och diebelt net ganz gemoolt. Wat soll ech nëmme maachen? Ech ka mäi Réck dach net wäiss loossen. Huet den Ib sech gesot an ass a senger Kummer nervös op an of getrëppelt, bis op eemol.
Ech hunn et! Knapps gesot, ass hie schonns zur Kummer Dier erausgejauft. Kuerz drop kënnt en erëm mat engem ganz grousse Stéck alem Toile ciré. Deen huet en op de Buedem geluecht. En hëlt seng puer Tübe Faarf a sprëtzt vun allem e bësschen an d'Mëtt. Sou, dat ass genuch! Seet en sech a léisst sech hannenrécks an d'Faarf halen. Lo wurschtelt a krëmmt en sech sou laang bis och de ganze Réck schéi faarweg ass. Elo sinn ech awer e flotte faarwege Papagei. Wat sinn ech gespaant wat d'Leit dobausse soe wa se mech esou gesinn. Knapps gesot, war hien och schonns ënnerwee aus dem Grond erop an d'Stad. Um Bockfiels hunn déi éischt Touristen sech no him ëmgedréint an hu Fotoe gemeet. Do war och nach eng ganz hickeg japanesch Touristen. Extra fir déi huet en dann och nach e puer akrobatesch Stécker an der Loft gemaach, fir datt se all schéi Biller maachen an hie vun alle Säite bewonnere kënnen. Net faul ass hie weider geflunn. Beim Palais stinn och eng jett Leit, déi u sech d'Parad mat den Zaldote bewonnere wëllen. Och e puer Muppe waren derbäi. Alleguer si se vun de Faarwen, déi Pirouette fléien, ofgelenkt a soe just ganz erstaunt.
Wow! Gesäis de dee flotte faarwege Papagei?
Wat hie méi ronderëm flitt, wat d'Laun besser gëtt. Hien ass nach ni esou bewonnert ginn. De ganzen Dag flitt hien d'Gaassen op an of. E gëtt einfach net midd. Heiansdo mécht en eng Paus, ma meeschtens ass iergendee mat engem Fotoapparat an der Géigend an den Ip poséiert fir d'Fotoen. En huet säi sëllege Spaass. Hien ass esou begeeschtert, dass him emol net opgefall ass, wéi et ëmmer méi gro gëtt. Däischter Wolleken hunn den Himmel zougemaach. Oh, et wäert dach net gläich ufänke mat schëdden! Denkt en nach een Ament. An do geet et och scho lass. Et dauert guer net laang, do ass hien zoppnaass. A mat all Drëps, déi op seng Fiedere lant, geet eng Drëps Faarf of. No knapps zwou Minutten ass alles of. Hien ass nees ganz wäiss. Hien ass nees e Blatzkueder. Ech ka mech dach net all Kéiers verstoppe wann et reent. An heiansdo muss ech mech dach och wäsche kënnen an d'Schwämm goen. Wat soll ech nëmme maachen? Denkt hie ganz flemseg. Elo sou ganz wäiss, ouni Faarf, ass et him och net méi no ronderëm fléien. Sou mécht e sech gemittlech duerch de Reen op de Wee no heem. Dësen ass nees beim Bastelbuttek laanscht gaangen.